with wetin we do with our ways if we don old you fit just say one. Sexual intercourse is very expensive in Lagos, man. I dey tell you, say how much for a night? You say one fifty thousand for natural resources given to us by nature. Na my pick go stand o, your own just flat. Guy, now I tell the girl say anywhere I come, na come. I left that wicked farm city. I go to Total, celebrate Greece. Baba, Sangote do boys. Baba, Total girls, very customer friendly. DGN, I go Total. I ask the girl, say, how much for a night? Say, 30k, but they dey do promo, 25. Say, nice. Bro, with accommodation, oh, that girl, oh, na for my house. I tell the woman, say, let's go. And she senior me, oh. I dey fuck with respect, mama nigga. Guy, when you sleep with an older woman, you understand sexual transaction. We don sleep with the woman finish. The money I pay her, 25 kpa. She say she give me one small infection. I say no bother yourself. I use 20k cure am, 45,000 remain 105. I put am for bitcoin, e rise. Sense. Before anybody go get stroke before, you must reach 60 or 70 before you get stroke. Youth of these days, 40, 30 we don get stroke because of sex. And you know say if we dey sex, na because of all those things wey we dey take for our generation, na make you dey see 25 boy, 25 years old boy go get stroke. All this all these drugs wey we dey take for sex. and you know say when you dey sef if you wan come na this leg you dey shake and na the same vein wey sperm dey follow come na im stroke dey follow come so as you dey do like this now this leg dey weak dey go before you know one morning you wake up this leg no move again na im be stroke na Just dey spray and you no dey send money go village. Who be you? Who, who are you? Ọmọ Obi. Ọmọ Obi puss. You don finish? Baba, you dey come quick o. Throw bundle, no dey spray this thing. Apaka from Sangotedo, I go Ilaje, movement. I reach there, DJ, my neighbor na Ashawo, celebrate grace.

Infection when you don't drink 50 liter. So you know say they say children dey connected to their mother breast. That's why anybody if they do engagement and they see some people they go do engagement. Their girl no go get breast. They, they, they, they are busy say yes, say yes and they do engagement. if you marry if you dey say make you hold breast take pray for your children wetin you hold. breast is life o oh. if you know you love breast your mama you say i love breast you wan use breast take play i say my second son na there i tell you say my second son na me resemble see breast ah see some people wey dey carry wey go born children carry their children go say i want my children go to the best university lis ten to me wetin you go look out for when you born your pikin especially na boy if you wan make dem no disgrace am for future look out for wetin e carry that's why we should work work on that before education eh, it's erection before education that's why me when i born my pikin i no believe say na my pikin na the pikin no resemble me na one day when my wife come dey baff am

The video go viral, no be sex tape, na video drop. See Asoro wey study engineering, e dey choose skit, Rufus say na runs boy. Engineer wey no fit near engine. Baba, this Lagos eh, they dey lie. Even freedom way traffic dey. Why did they call am freedom way? How man go carry im fellow man? I no dey understand. Woman to woman dey explainable. Girl and girl, for example, these two beautiful ladies, if their two dey do lesbianism, e dey explainable. You go to hear something like, ouch, oh Lizzie, ouch, Lizzie, ouch, Lizzie, put your hand inside, oh, suck it, suck it, ouch. It is sweet for ear, and they like, how man and man go to do homo? Imagine DJ Odinho now. Imagine DJ Odinho. And this my chairman, chairman na joke, I come. And this my chairman, imagine say they won't do homo. Imagine say na this my chairman now na woman. This Odiho na man, this my chairman now with him black face, skodo, him go turn nyash, hair, ajin, akwara, everything, him go just turn am. This one la go from back, come dey na kind kind. How man wan take give man soundtrack? How man na normally if you carry girl, she go dey say, oh my god, fuck me, ah, oh, oh. how man wan take dey do am? You go dey something like, oh boy, take am easy, oh boy, oh boy, oh boy. shh."